January ni hleilinak Nifatin Baibal relnak cacang hna cu Genesis dal sawmthum le dal sarih caang khat in dal sawmthum le dal riat caang sawmthum tiang. Asinain Jakob cu a pa rak umnak Kanaan ram chungah khan a um ko. Jakob tefa hna tuanbia cu hihi a si: Kum hlei sarih a simi tlangval Josef cu a unau pawl, a pa nupi Bilhah le Zilphah fapa hna he khan tuu le meheh an cawng tawn i a unau pawl nih thil ṭhalo an tuahmi kha a pa cu a chimh tawn. Josef cu a tar hnu i a hrinmi a fapa a si caah Israel nih khan a fale dang nakin a dawt khun i angkileng a saumi banfual kha a serpiak. An pa nih annih nakin Josef a dawt deuh kha a unau hna nih cun an hmuh tikah an huat ngaingai i, A chawnh hmanh ṭhiṭha in an chawn duh lo. Voikhat cu Josef nih cun mang a manh i a mang cu a unau pawl kha a chimh hna. Cucaah cun an huat chinchin. A thawh hna i, Ka mang hi ngai hmanh u. Lo pakhat ah hin kan dihlak in kan um i faphal kan tom len ko. Culio ah cun ka faphal cu a tho i ding tein a dir. Cun nannih nan faphal hna nih khan an kulh i a hmaiah an kun, a ti. A unau pawl nih cun, Kan cungah siangpahrang ka si lai ti in dara naa ruah? Nangmah nih cun maw na kan uk ko hnga? an ti i a mang kong a chimhmi hna ruangah cun an huat chinchin. Cun Josef nih cun mang dang pakhat a manh ṭhan i, mang dang pakhat ka manh ṭhan i Cu ka mang ah cun nika le thlapa le arfi hleikhat nih ka hmai ah an kun, tiah a unau pawl cu a chimh hna. A mang cu a pa le a unau pawl kha a chimh hna i a pa nih cun a sik i, Zei bantuk mang dah na manh? Na nu le na unau pawl le keimah hi na sinah rai in na hmaiah an kun lai tiin maw na ruah? a ti. Josef cu a unau pawl nih khan cun an nahchuah ngaingai, sihmanhsehlaw a pa nih cun thil vialte kha a lung chungin a ruah lengmang. An pa saṭil run khalh awkah khan Josef unau pawl cu Shekhem ah khan an va kal i Israel nih khan Josef cu a thawh i, Na ule cu Shekhem ah saṭil kha an khal hna. I tim law an sinah kan thlah lai, a ti. Josef nih cun kaa tim ko, tiah a leh. A pa nih cun a thawh i, Va kal law na ule kha an damdam lo va zoh hna law saṭil zong cu an in nincan le nincal lo va zoh hna. Cun bia rak ka phorh te, a ti. Cuticun a pa nih khan Hebron nelrawn khan a thlah. Shekhem kha a va phak tikah ramlak i aa chawh len ko kha mipa pakhat nih a rak hmuh i, “Zeidah na kawl?” tiah a hal. Annih nih, “Ka u le ka kawl hna,” a ti. Cun khuazei ah dah saṭil kha an congh hna? ka chim tuah, a ti. Mipa nih cun an kal cang. Dothan ah kan kal lai an ti kha ka thei, a ti. Cucaah Josef nih khan a u le cu hei dawi hna i Dothan ah khan a va hmuh hna. Lamhlatpi in a rat lio kha an hei hmuh i an pawng a phak hlan ah amah thahnak ding khua kha an rak khang. An i thawh i, Mang man pa a ra cang khih. Ra u law that u sih. A ruak cu tikhor chungah kan hlunh lai, sahrang nih a seh kan ti lai. Cun a mang kha zeidah a lawh kan zoh tuah lai, an ti. An i ceih thawng kha Reuben nih a theih hna i Josef nunnak khamh kha aa zuam. A thah cu that hlah u sih, a ti. Cun that hlah u, Ramlak tikhor chungah hin thla u law a thah cu that hlah u, a ti hna. Hiti a ti hna cu an nunnak kha ka khamh lai i ka pa sinah ka kuat ṭhan lai ti a duh caah a si. Josef nih a ule cu a hei phanh hna tikah a angkileng ban fual kha an rak hlih i tikhor car ah an thlak. Rawl an ei lioah khin Gilead lei in a rami Ishmael mi khualtlawng bu khat kha an hmuh hna. An kalaw uk cu misur theicar le hangṭam a phunphun kha Izipt i vung zuar awkah an phor. Jonah nih khan a unau pawl cu a thawh hna i, “Kan naupa cu kan thah i kan i pheh ah hin zeidah kan miak lai? Ishmael mi hna sinah khin zuar u sih. Cuti kan tuah ahcun amah thah kha a herh lai lo. A ngaingai ti ahcun kan nau pei a si. Kan thi le kan sa pei a si ve, a ti. A unau pawl cu an hna a tla. Cun Midian chawlet pawl cu an rak phak tikah Josef cu tikhor chung khan an va chuah i, Ismael mi sinah khan ngun tangka phar kul ah an zuar i annih nih Izipt ram ah khan an kalpi. Reuben nih khan tikhor cu a va zoh ṭhan i Josef kha a rak um ti lo cu a hmuh tikah a ngaihchiatnak langhternak ah a thilpuan kha a thleh hna. A unau pawl sinah khan a va kir i, ngakchiapa kha a um ti lo, zeitindah ka tuah lai? a ti. Cun meheh pakhat an thah i Josef angki leng kha a thih ahcun an hnim. Angki leng cu an pa sinah khan an hei kalpi i, Hihi kan hmuh ko, na fapa ta a si maw si lo zoh tuah, an ti. Amah nih cun a rak hngalh zau i, A si, ka fapa ta a si, sahrang nih a seh cang ko hi ta. Josef cu a thleh a bauh dih cang ko hi ta, a ti. Jakob nih a thilpuan kha a thleh hna i a taiah a ngaihchiatnak langhternak ah puan ah aa menh i saupi a fapa cu a ṭah lengmang. A fapa vialte le a fanu vialte hna nih khan hnemh an i zuam. Sihmanhsehlaw an hnemhnak kha duh loin a thawh hna i, Mithi khua Sheol ah ka fapa zun ngaiin kal ko ning, a ti hna. Cun Midian pawl nih khan Josef cu Izipt ram ah khan Faro bawi pakhat a simi Potifar sinah an va zuar. Amah cu siangpahrang inn cawngtu hna hotu bawi a si. Cu caan ah cun Judah kha a unau pawl sin khan a chuak i Adullam khuami Hirah sinah a va um. Cuka ah cun Judah nih khan Kanaan mipa a min Shua a simi fanu pakhat a va hmuh. A ṭhit i a ihpi i fa a pawi. Fapa a hrin i a min ah Er a sak. Fa a pawi ṭhan i fapa a hrin ṭhan i a min ah Onan an sak. Cun fapa a hrin ṭhan i a min ah Sela an sak. Sela a hrin ahcun Judah cu Khezib ah a um. Judah nih a fapa upa bik Er kha nupi a ṭhitpiak i a nupi min cu Tamar a si. Er cu a ziaza a ṭhat lo caah Bawipa a cungah aa lawm lo i a thah. Cucaah Judah nih Onan cu a thawh i, Na u nupi rohmi kha va ihpi. Vale unau rian a simi na rian kha va tlinter law cuticun na u nih tefa a ngei kho lai, a ti. Asinain Onan nih khan, Fa kan hrinmi cu keimah ta an si lai lo ti kha a hngalh i cucaah cun a u nupi ro cu a ihpi fate a ci kha a pingah a chuahter i cucaah a u caah khan tefa a um kho lo. A tuahmi nih khan Bawipa cu a lawmhter lo caah amah zong cu a thah ve. Cun Judah nih khan A fapa nupi ro Tamar cu a thawh i, Na pa inn ah va kir law ka fapa Shelah a upat hlan tiang khika ah nuhmei in va um ko kun, a ti. Hiti a ti cu a ule bantukin Shelah zong kha a thi ve sual lai ti a phan caah a si. Cucaah Tamar cu a pa inn ah khan a kir i a um. Cu hnu tlawmpal ah Judah nupi sua fanu kha a thi. Judah nih a nupi zun ngeih caan kha a lim tikah a hawipa Adullam khuami Hirah he khan atu an hmul an meh hnanak khua thimnak ah khan an va kal. Tamar kha na va i a pa Judah cu thimnak ah atu an hmulmi awkah a kal tiah mi nih an chimh. Cucaah a hnumei thiltuam aa hrukmi kha aa thleng i hmaikhuhpuan aa khuh i thimnak lei kalnak lam i a ummi Enaim khua luhnak hauka ah khan a rak ṭhu. Selah cu a upa cang nain an ṭhitter duh lo ti kha a hngalh. Judah nih a hmuh tikah a hmai aa khuh caah hlawhhlang nu a si rua tiah a ruah. Lam pawngah cun a hei fuh i, Ra tuah, it tuah u sih a ti. A fapa nupi ro a si kha a hngal lo. Tamar nih cun, Zeidah na ka phalh lai a ti. Anih nih, Meheh run chungin meheh no pakhat in ka rak in kuat lai, a ti. Cun ṭamar nih cun, A ṭha ko, na rak ka kuat hlan tiang biakamnak na ka pek paoh ahcun, a ti. Biakamnak caah cun zeidah kan pek hnga, a ti. Ṭamar nih cun, Na min khenhnak kha a hri he, cun naa putmi na ṭhiangṭhunh kha, a ti. A pek hnu cun a hmaikhuhpuan kha aa hawh i a nuhmei thilpuan kha aa hruk ṭhan. Nu sin khan a biakamnak thil lak ṭhan awkah a hawipa Adulam khuami Hirah cu meheh note kha a kuat, sihmanhsehlaw cu nu cu a hmu kho lo. Cuka mi cu Enaim khua lam pawng i hlawhhlangnu kha khuazei ah dah a si, a ti hna. Cuka ah cun hlawhhlangnu an um bal ṭung lo tiah an leh. Judah sinah khan a va kir i, Ka hmu kho lo, cuka ah hlawhhlangnu an um bal lo tiah cuka mi nih cun an ka ti, a ti. Judah nih cun thil kha lak va zuam hna hlah, mi nih an ka theih ahcun an ka nihsawh lai. Na hmuh khawh lo hmanh ah hi meheh note cu ka kuat ko hi ta, a ti. Cu hnu thla thum tluk ah khin Judah cu na fapa nupi ro kha fa a pawi tiah an chimh. Judah nih cun, Khualeng ah va chuahpi u law a khangh in va khang u, a ti. An chuahpi lioah khin a va i a pa cu bia hei cah i, Fa a ka pawitertu cu hi thil hna a ngeitu hi a si. Rak zoh hna law aho ta dah an si? Hi min khenhnak le a hri le ṭhiangṭhunh hi a ti. Judah nih cun a rak hngalh zau hna i Tamar cu a hmaan. Palhnak a tuahtu cu keimah ka si. Pa Shelah kha ka rak ṭhitter awk cang a si a ti. Amah cu a ihpi ṭhan ti lo. A ni thla a tlin tikah faphir a pawi kha an hngalh. A nganfah lioah khan pakhat nih a kut a hun chuah i nau hlawmtu nih khan a rak tlaih i hi pa hi a chuak hmasami a si tiin lasen a khih. Asinain a kut cu a hnuh ṭhan i pakhat tu kha a chuak hmasa. Cun nau hlawmtu nih khan, “A, nangmah hi maw na chuak hmasa?” a ti. Cucaah a min ah Perez an sak. Cu hnuah a nau cu a kut i Hrisen he cun a hung chuak, a min ah Zera an sak. Chanrelnak pakhatnak dal hnih, caang thum in caang ruk, cun caang riatnak. Judah fapa panga hna Er, Onan le Shelah. Mah pathum hna hi Kanaan minu Batshua nih khan a hrinpiak. Judah fater Er cu Bawipa mit hnuah miṭhalo a si i a thah. A fapa nupi Tamar zong nih khan Perez le Zerah kha a hrinpiak. Judah nih a dihlak ah fapa panga a ngeih hna. Perez fapa pahnih hna Heshbon le Hamul. A nau Zerah fapa hna Zimri, Ethan, Heman, Kalkol le Darah an dihlak ah panga. Cun Ethan fapa cu Azariah a si. Genesis dal sawmthum le dal kua caang khat in caang kul le caang thum tiang. Josef cu Izipt ram ah khan An vun kalpi i Izipt mi a min Potifar a simi Faro bawi pakhat, siangpahrang inn cawngtu hna bawi a simi nih khan Izipt ram i a vun kalpitu Ishmael mi hna sin khan a rak cawk. Bawipa nih Josef cu a umpi i a caah thil kalning a tluang dih ko. A bawipa Izipt mipa inn ah cun a um. Bawipa nih Josef cu a umpi i zei a tuahnak hmanh ah Bawipa nih a tlam a tlinter ti kha a bawipa nih cun a hmuh. Potifar cu Josef cungah khan a lung a tling i a rianṭuan ning zong kha a duhning a si. Cucaah cun a inn le a ngeihmi thil vialte zohkhenhtu ah a chiah. Cu thawk cun Josef ruangah khan Bawipa nih cun Izipt mipa innchungkhar cu thluachuah a pek hna. A inn chung i a ngeihmi thil si hna seh, a lo chung i a ngeihmi thil si hna seh, Bawipa nih cun thluachuah a pek hna. Potifar nih cun a ngeihmi thil vialte cu Josef kut chungah khan a chiah dih ko i a ei awk rawl dah ti lo kha cu a dang zeihmanh a lungre aa theihmi a um lo. Josef cu mipum rua ṭha midawh a si. Tlawmpal ah khan a bawipa nupi nih cun a duh i it u si a ti. Josef nih cun a duh lo i Hika ka um ruangah ka bawipa cu a innchung thil kongah lungretheihnak zeihmanh ngei lo tein a um. A ngeihmi thil vialte kha keimah kut chungah a chiah dih. Hi inn chungah hin amah tluk in nawl ka ngei i a ka sianh lomi zeihmanh a um lo. A nupi nangmah dah ti lo cu. Cucaah cun Cu bantuk thilṭhalo cu zeitindah ka tuah khawh lai i Pathian cungah ka sual lai tiah a leh. Nikhat hnu nikhat a liam lengmang nain Josef nih cun zeihmanh ah a rel lo i a ihpi duh lo. Asinain nikhat cu Josef kha a rian ṭuan awkah inn chungah khan a vung lut i Cu lioah cun inn chungah khan ahohmanh an um lo. Cucaah a angki leng khan a rak tlaih i, Ka ihpi ko, tiah a ti. Sihmanhsehlaw Josef nih cun a lektak i lengah a chuak i a angki leng cu a kut chungah cun a kaltak. A angki leng cu a kaltak i lengah a zaam ti kha a hmuh tikah, A inn chungmi kha a auh hna i, Mah hi zohhmanh u, ka va nih hi Hebru mipa hi kan inn ah a ratpi i atu cu a kan serhsat ngaingai cang. Ka khaan chungah a ka luhhnawh i kan it lai, a ka ti i, asinain A than khawh chungin ka ai. Ka ai kha a theih tikah a angkileng kha ka pawngah a zamtak i a le i lengah a chuak a ti. Josef a bawipa inn i a ṭin hlan tiang angkileng cu a rak i chiah ko. Cun a chim hmasa bantuk ṭhiamṭhiam khan a chimh ve i, Khi Hebru sal kan sin i na ratpi mi nih khin ka thangchiat A ka duh caah ka khaan chungah a ka luh hnawh. Sihmanhsehlaw ka ai ciammam i lengah a chuak i ka pawngah angkileng hi a lektak a ti. Hitihin na salpa nih ka cungah rian a ṭuan ning a si ko tiah a nupi nih a rak chim tikah Josef bawipa cu a thin a hung tuk hringhran. Josef cu a tlaihter hna i siangpahrang thongtla pawl an chiah hnanak hmun ah khan an chiah i cuka ah cun a um. Asinain Bawipa nih khan Josef cu a umpi i a cungah zaangfahnak a ngei i cucaah thongbawi kha a lung a hmuh ngaingai. Josef cu thongtla dang vialte uktu ah khan a chiah i Thonginn chung i an tuahmi thil vialte kha amah nih a zoh dih hna. Bawipa nih khan Josef cu a umpi i a tuahmi paoh kha a tlam a tlinter caah Josef zohkhenhmi thil a simi paoh kha cu thongbawi nih zeihmanh a zoh a herh lo. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.